א גוטן טייערע אידן, בעזרת השם יתברך פאנגן מיר אן א וועכנטליכע שיעור אויף די פרשה, וואס פלעגט ביז היינט זיין מיט וויגי אויף וויגי ווייבס, די וואך גייט פרשת משפטים, לאמיר גלייך אריינטאנצן פרשת משפטים, שבת שקלים. לאמיר אנפאנגען מיט א ווארט פונעם הייליגן דגל מחנה אפרים. דגל מחנה אפרים זאגט, עס שטייט אין פסוק די וואך, אם כסף תלוה את עמי את אני עמך. ס'איז גוט צו וויסן די פשוט'ע פשט אויך, אז ס'איז דא א מצוה אז א מענטש האט געלט, דארף ער בארגן. אם כסף תלוה, אויב ווען ער איז בארגן געלט, אבער עס קומט קודם פאר א איד און נישט פאר א גוי, און קודם קומט א רמאן פאר א עושר, און כסף תלווית עני עמך, עמך מיינט א איד, זאגט דער דגל, עם כסף, כסף איז א לשון פון א תאווה, נכסי ונכספתי, כסיפון, מ'וויל עפעס מיט זייער שטארק א תאווה אין כסף, אויב א מענטש האט א תאווה, איז אונז ווייסט מען דאך אז פון יעדע זאך דארף מען טרעפן די גוטס, וואסערע גוטע זאך קען א מענטש האבן ווען ער האט א תאווה צו טון שלעכטע זאכן, וואסערע גוטס קען ער זיך ארויסנעמען? זאגט די דגל המודיע יסוד אז א מענטש האט א תאווה עס שלעפט אים צו עפעס שלעכטס איז עס די שכינה וואס בעט זיך בע ב אים און וויינט צו אים ער זאל קומען צו איר איז פון די תאווה פון די למשל מען האט א תאווה צו א שלעכטע אהבה א ליבשאפט וואס מען טאר נישט זאל מען מאכן פון דעם אהבת השם ליבע האבן דעם אייבערשטן אין כסף, אויב א מענטש האט א תאווה, תלוה את עני, זאגט ער, באגלייט, ברענג אריין, את עני וואס די שכינה ווערט אנגערופן עניה בגליסה. אזוי ווי אונז האבן געזאגט ס'איז די וואך שבת שקלים.

איז שטייט אז משה וויינט נישט געוואוסט פארשטאנען וואס מען דארף טון האט אים דער אייבערשטער געוויזן א מטבע של אש א קוין א מטבע געלט פון פייער זאגט ער פשט אזוי משה וויינט נישט געוואוסט א איד איז דאך אזוי גרויס און אזוי חשוב די גאנצע וועלט איז גארנישט קעגן א אידישע נשמה. קען מען זיך אויסלייזן? קען מען זיך האבן א תיקון פון א מחצית השקל? פון אביסל געלט קען מען א איד זיך אויסלייזן? ווי חשוב ער איז, ווי טייערער א זאך איז, זעט זיך אן די אויב ס'איז געווארן קאליע זעט זיך עס אן מער, זאגט ער, מ'זעט די. דיימאנט שטיינער, דיימאנט שטיינער אז ס'האט א קליינע קריץ איז שוין סאך ווייניגער ווערד, איז מילא איז א איד וואס איז זיך אזוי גרויס איז דאך נישט דא די ווערד וואס ער קלקל ער געטוען מיט אביסל געלט זיך אויסלייזן, האט אים דער אייבישטער געוויזן מטבע של אש, וואס הייסט מטבע של אש? דער אייבישטער האט אים געוויזן אש איז פייער, אבער וויאזוי געבן זיי די מצות שכ ווי זיי טוען די מצוות טוען זיי עס מיט א התלהבות מיט א ברען מיט א קאך דאס להבות דאס איז אזוי גרויס אז דאס קען שוין יא מכבה זיין דאס טוט אפברענען אלע עבירות וואס מען האט געטון און אלעס אויפוואשן דאס להבות וואס זיי האבן געטון די מצוה. דער דברי ישראל, דער הייליגער מזל טוב, זאגט כדרכו בקודש זייער א פאר שיינע טייטשן, זאגט ער שטייט א פסוק דער וואך בכל אשר תשמרי, אשר, דער ווארט אשר, אלף, שיען, ריש, איז די אותיות וואס איז פאר שבת, שבת איז שיען, בית סוף איז די פאר בית איז אלף, פאר שיען איז ריש, און פאר טבת די לעצטע איז די ערשטע איז אלף. אשר אשר איז די אותיות פאר שבת, וואס מיינט עס פאר שבת ערב שבת? די גמרא זאגט מי שתרעב ערב שבת יאכל בשבת, מיינט.

די גאנצע וועלט איז די זעקס טויזנט יאר איז די עולם, די עולם הזה ווערט אנגערופן וואכן טעג, און און די עולם הבא ווען משיח גייט קומען גייט זיין שבת. בכל אשר, בכל אין אלעס וואס ליגט אין די אשר אין די זיך אנגרייטן, תשמרי איז א לשון פון אנגרייטן, פון איז איז גרייט מען זיך אן צו עולם הבא, איז איז אזוי ווי אונז גרייט מען זיך אן צו שבת, איז שפירט מען מער שבת אזוי גרייט מען זיך אן אינעם גלות און די וואכן טעג גרייט מען זיך אן צו די עולם הבא וואס אונז ווארט מיר ווען משיח העט קומען. דאן זאגט ער נאך א זייער א שיין ווארט שטייט אין פסוק דער אייבערשטער זאגט הנה אנכי שולח מלאך לפניך איך שיק א מלאך פאר דיר לשמרך דיך אפצוהיטן בדרך אויפן וועג כלא ויעכו דיך צו ברענגען און א מקום

פרעגט ר' שמחה סרול, וואס איז נישט גענוג ווען מען זינדיגט? דארף מען עמעץ רעדן? וואס דארפן מיר שוין די רצו לו בשעתו? וואס דארף נישט דער אייבערשטער שוין זאגן אנזאגן א בשורה אז מען גייט אז מען גייט זינדיגן? האט ער א מורא'דיג ווארט אז די פסוק זאגט דארט שפעטער אין פרשת כי תשא כי לא אעלה ער זאגט רבש ע כי לא אעלה בקרבך איך וועל דיך נישט ארויפטראגן ווייל די אידן האבן געזינדיגט און דער אייבערשטער וועט זיי נישט ארויפטראגן. איז די תרגום אויף די פסוק זאגט הרי לא אסתלק שכינתא מבינך, פונקט פארקערט ווי די פשוט פשט, אז כי לא אעלה, איך וועל נישט אוועק גיין בקרבך און צווישן דיר, און די שכינה וועט בלייבן צווישן דיר. זאגט די ישמח ישראל לויט דעם איז נישט נאר אז ס'איז א נישט קיין שלעכטע בשירה, ס'איז א גוטע בשירה אז דער אייבערשטער זאגט אפילו דו גייסט זינדיגן זאלסטו וויסן איך בלייב מיט דיר, א שוכן איתם ביסט אויך דער מוסד, דער אייבערשטער רוהט צווישן אידן, אפילו מען זינדיגט בלייבט דער אייבערשטער צווישן אינדערטום, ער רוהט דער אייבערשטער, איז א מורא'דיג גוטע בשורה זאגט ער, און א חיבה ישראלית, דער אייבערשטער האט זייער ליב אידן, איז ווי די גמרא זאגט און עס הייסט מען דאך בנים למקום, בנים אף בי שחטא קרא בנים, א זון אפילו ער זינדיגט פאר זיין טאטע איז ער נאך אלץ א קינד פונעם אייבערשטן. איז אין איין אויך שלח לך מלאך איז א גוטע בשורה אז די אייבערשטער גייט נישט אוועק גיין. ס'איז דא א אינטערעסאנטע שטיקל אין דברי חזקל פונעם הייליגן שינאווער רב, ער זאגט אזוי, שטייט דאך די פרשת משפטים, כ'פיל נישט דערמאנט די שווערע סדר וואס אין חי ד עס איז געווען מיט די עבד עברי, משפחה כנענית, שלשה אלה לא יעשה, פארשידענע זאכן,

זאגט ער אז ער געדענקט נאך געווען קליין ביים טיש האט דער רב הרב אשר ז ל געזאגט אסאך מאל עבד עברי בגימטריא משיח עבד עברי בגימטריא משיח מיר האב איך נישט געקענט הערן מער זאגט ער ווייל ער געווען געווען זייער קליין האט זיך נישט געקענט אריינשטופן און הערן בפירוש אבער דאס האט ער אויפגעכאפט עבד עברי בגימטריא משיח. וואס האט ער ווידעראום משיח? וואס איז די שייכות? זאג איז שוין א גראבע פשט וואס איז דעמאלטס געהערט ווען אלס קינד איז ער מסביר אז ווען משיח גייט קומען איז אונז ווייסן מיר דאך אלעס די גאנצע וועלט איז געבויט אויף זיבן ספירות די גאנצע קבלה איז געבויט אויף דעם וואס דאס איז חסד גבירה תפארת נצח הוד יסוד און די טיפסטע די שטערקסטע איז מלכות די זיבעטע.

דא אין גלות איז ביי שביעית זעמער מיט אנגעקומען צו מסכן זיין די זיבעטע מידה וואס דאס איז מלכות יצר הרע השביעי האט מען ארויס גיין פון גלות און מען זוכה זיין צו משיח קומען דעמאלטס מען רעדענדיג פון די פון די ספירה עס מען נאך זאגן נאך א ווארט וואס שטייט פון אור לשמים פון רבי מאיר לאפטער די פסוק פאנגט זיך אן דערווייל ואילה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואילה זאגט רש י שטייט מיט א ו', ווען ס'שטייט אילה אן א ו' דעמאלטס איז האקט עס אפ, פסק עס ראשונים, ס'איז נישט קיין המשך אויף וואס מ'האט ביז יעצט גערעדט, ס'איז א נייע זאך, ואילה אויב ס'שטייט מיט א ו' מוסר בין הראשונים, טוט עס מוסר זיין, וואס הייסט וואס איז ראשונים? פאריגע וואך איז געווען פרשת יתרו מען האט מקבל געווען די תורה, זאגט ער מה הראשונים מסיני, פונקט ווי אלעס וואס איז געשעהן פאריגע וואך איז געזאגט געווארן אויפן בארג סיני, זעלבע זאך אלע דינים אלעס וואס שטייט די וואך אלע הלכות איז אויך מסיני. זאגט דער רמאי לאפטער אז אין ארץ שמים אזוי איילע ווערן אנגערופן ערב רב. אזוי ווי אונז זעהן מיר ביי די עגל האט מען געזאגט די ווערטער אלה אלהיך ישראל, ווער האט געמאכט די עגל די ערב רב, וואס זענען די ערב רב, די ערב רב זענען געווען א גרופע פון גוים, וואס ווען די אידן זענען געווען אין מצרים זענען זיי מיטגעקומען, זיי האבן זיך קראנק שפעט געווען, און זיי האבן זיך נאכגעשלעפט נאך די אידן. איז די חברה האבן אנגעמאכט אלע צרות וואס אונז ליידן זיך אן ביזן היינטיגן טאג, איז פון די עיירע רב, איז אין מדבר די עבירה פון די עגל, געווען די עיירע רב, און ס'איז ידיעה פון אסאך צדיקים, נישט דווקא פון סאטמאר רב אבער פון ר' שמחה אויך, אבער אויף אסאך ליטווישע גדולים האבן אויך אזוי געהאלטן און אזוי געשריבן און אזוי געזאגט, אז די לעצטע נסיון וואס אונז האמיר יעצט די מלכות המינות די ציונים, זענען אויך פון די ערב רב, און און דאס דארף מסוכן ווערן בעת משיח קומען. איז זאגט די זאגט די ר' מאיר לייב די אז די ערב רב ווערן אנגערופן עלה. יעצט אזוי ווי אונז האמיר פריער גערעדט ס'איז דא זיבן ספירות, חסד גבורת טפלות נצח הוד יסוד מלכות, איז אבער באמת איז דא צען, וואס איז דא דריי וואס הייסט חכמה בינה דעת חבד, וואס דאס איז מוחין, וואס אין די מח איז חכמה בינה דעת דריי מינע וועגן וויאזוי די מח ארבעט, און נאכדעם איז דא די מידות איז חסד איז א מידה איז שוין א מידה אבער די ערשטע דריי איז מח איז אלה די עבר אויף פוסלות הראשונים זיי זענען אפגעהאקט פון די ראשונים זאגט ער אזוי אז די אידן קומען פון מוראדיג א הויעכע פלאץ א נשמת ישראל קומט פון א מוראדיג הויעכע פלאץ פון וועלכע הויעכע פלאץ פון די העכסטע פלאץ פון חכמה בינה דעת וואס דאס איז די דריי העכסטע. אבער די עירוב רב האבן נישט אזא נשמת ישראל, האבן נישט אזא הייליגע נשמה, ממילא איז עילה פוסל את הראשונים. ועילה, וואס איז די אידן, פארוואס ווערן די אידן אנגערופן ועילה? ווייל עילה האט מען דאך גערעדט איז דאך די עירוב רב, זיי האבן געזינדיגט, אבער זיי האבן צוגעלייגט א ו', ו' איז א לאנגע ווארט וואס איז המשכה, וואס מען ציט זיך ארויף, מען טוט תשובה, דער דעם וואס א איד טוט תשובה ווערט ער צוריק ארויפגעצויגן אויבן. איז מוסר ועל הראשונים זאגט ער מוראדיג זאגט ער ניטאמ און נישט נאר איז איז א איד ווען ער טוט תשובה איז ער איז ער מסכן די רוחניות'דיגע חלק וואס דאס איז וואס דאס איז מוחמ דאס איז העכערע זאכן ספירות פון פון פון רוחניות'דיגע זאכן נאר ער איז נאך מוסר ועל הראשונים אז ער באקומט אויך גשמיות ווייל ווען מען טוט תשובה איז מען ממשיך אז מען מען איז מסכן וואס מען האט געזינדיגט, און מען איז מוסיף על הראשונה, מען באקומט נאך שפע רב, אלע אידן זאלן געהאלפן ווערן מיט פרנסה,